ki tēnei wāhanga o te whakaheke ngaru. Ko tā mātou pātai tuatahi ki a Mōrehu, ko tēnei. Kua tae atu koe ki Ahitereiria? Ae, e rua ngā wā. I noho mātou ki Sydney, umm, tino pai ngā ngaru. Just tino mahana ia ra, pai te kai. Ko te pātai tuarua, ko wai mā ngā tāngata i haere ki te āwhi i a koutou? Āe, i a mātou tētahi coach, ko Daniel Kereopa, um, tino pai ia, ara, tētahi manager, ai e rua ngā managers, a, tētahi physio, um, i. Ko ngā tāngata e hekengarau ana i roto i te rōpū o ngā wāhine, he mātou e whā ngā wāhine. Kua tā koe ki te moko, nē? Āe. Tēnā, whakamārama mai tō moko. Ko tēnei taku pāpā, ko tēnei taku māmā, and nā rāua ka puta mai au. Um, ā, ko ēnei ngā ngaru e ngunguru ana i te ao i te pō, and ko ēnei mea nui ngā elements, te ahi, te hau, te wai, me ērā mea.
He aha te take e pai ana tō moko hei whakaatu i tō Māoritanga. I te wā i haere au ki reira i whakaaro rātou aue Aborigine au, engari kore. Ā, pea ka kite rātou i tēnei ā whakaaro, ō, pea tētahi Māori. Kua pōhēhē ētahi, He tangata nō Hawaii koe?
I tētahi wā anake i whakaaro, engari i whakatika tōku manager i a ia.
Kua tae atu koe ki Hawaii? Kāo, kare anō. Tino hehe ai. Ki aha ai? Nā te mea i reira ai ngā ngaru pai rawa o te ao, o ki au nei, um, I just. Āianei, tino maha nga tangata kare pai tera ki au, like, nga ngaru tino tino rawe, ah. Me aha te tangata mēnā e pīrangi ana te tae atu ki Hawaii ki te whakaheke ngaru? Āe, me,
me mai koe te mai i mua i tō haerenga ki reira, atu me, me tino tūpato koe, ah. Ngā ngaru tino nui.
Ko tētahi o ōna kaiako kei te kura, ko J-Love. He tangata whakaheke ngaru hoki a J-Love, mai rānō. Mai te wā i tipu ai ia i Tūranganui-a-Kiwa. He tangata whakaheke ngaru tonu a J-Love, kei ngā ngaru nui o Whāingaroa. I pātai atu mātou ki a ia, Kua tae atu koe ki Hawaii? Āe, me tae atu te tangata. Mēnā he tangata whai ngaru, he tangata whakahekeheke ngaru, me tae atu ki Hawaii. Nā te mea, koira te tihi o te maunga e pā ana ki tērā tū tākaro, tū hākinakina, āe, ko Hawaii te, e ai ki nā kōrero, te meka, āe, tika ana. I au i reira, i, i pōhēhē au, he tōhunga au ki tērā mahi, engari, uh, i ako tere au i reira, e hara au i te tōhunga ki taua mahi. Uh, nō reira i hoki mai au ki te kāinga ki te ako tonu. Uh, nō reira, ai, ku aku whakaaro māna, ai, me tai atu a Moehu ki Hawaii. Kia kite ai, kia rongo ai, te kaha, te mana a Tangaroa, ai, nā te me he rere kē rawa atu, he rere kē rawa atu. He aha te rerekētanga o ngā ngaru ki Aotearoa nei ki ngā ngaru ki Hawaii?
Ā, te rerekētanga. Ā, i te tuatahi ko te rahi o ngā ngaru. Ā, ā, i ētahi wā he rahi ngā ngaru kei koneki. Hoi anō, koirā ngā wā waenganui marangai me ērā tūmomo rā. Hoi anō rā ki reira ka haramai ngā ngaru nunui mō te ono mārama Ā, ka kore mutu. Āe. Ahakoa he marangai, ahakoa kāre he marangai, nō reira, ko ērā te rerekētanga. Ā, me te tere o ngā ngaru ki reira, he tere ake i ngā ngaru i konei, o konei, ko ēnei me e āhua pōturi ēnei ngaru, ngā māmā noa, te, te whakangau, ā, te, te whakahekeheke haere, engari ki reira he, ka pahū mai ngā, ngā ngaru, Ka tūtaki te kuta, ka pahū, ā, ka riro, ka mutu te ngaru. Ā, nō reira, he tere rawa atu. Nui, nui ake, me he tere ake. Me ka pīrangi te tangata ki te haere ki Hawaii ki te whakaheke ngaru, me aha ia? Me haere koe ki ngā gyms me ērā mea, oma i a ata, ā, haere ki, ki roto i te wai, te wai tino nui ki konei.
Ko wai mā ko ngā tāngata e tino kaha ana ki te mahi whakaheke ngaru nei?
Ki ōku whakaaro, ka āke Ahitereiria, āe, nā te mea ka whakaaro rātou tino rerekē kia, ki ngā tāngata katoa, just kia toa and koira noa. He aha ngā painga ka puta i tēnei mahi te whakaheke ngaru. He mahi rawe mō tātou te Māori, he taonga tuku iho i ō tātou tīpuna, he taonga mā tātou, mā, mā, mā tātou e whai tonu, e whakamahi tonu tēnei taonga, kia kore e ngaro tēnei taonga o rātou mā, pērā i te reo, uh, kia kore e ngaro I a, i a mātou te Māori. He pai ki a koe me ka maha ake ngā tāngata Māori e whai ana ki tēnei mahi. Āe, tino pai mēnā ka mahi ngā Māori i ngā, ngā kēmu e maha ki au. Um, pērā ki ngā Māori Nationals, ka waka tae au ki reira, maha ngā tāngata e heke pai ana i ngā ngaru. Ki te whai anō tō tātou iwi. Ā, ka rero, ka piki ki te taumata, pērā i a Morihu. Ānō, ko ngā painga o roto atu i te whakataetae, he nui hoki, e painga mō te tinana, mutunga kore, mō ngā wāhanga katoa, mai te makawe ki te maikuku. He aha ngā painga ka puta ki a tātou te iwi Māori me ka kaha whai i tēnei mahi te whakaheke ngaru?
Kia ū katoa koe ki roto o Tangaroa, he painga anō hoki, kai a ia te wai whakaora i a koe, i a koe mā wiwi ana, kai a ia te wai whakanoa, anō reira, Me haere tātou, me hoki tātou e te iwi Māori ki te moana. I ahu mai tātou i te moana, nō reira me hoki atu. Engari ko te pātai whakamutunga ka whiu atu ki a Mōrehu, ko tēhea te pai ake, ko Hawaii, ko Whāingaroa rānei? Ka
pai ake Whāingaroa.
Ko te tikanga, me ka kaha whai a Mōrehu ki ōna wawata, ka eke ia ki ngā taumata katoa. Na, ka pātai atu ki a Matua Jay, Kai a ia ngā pūkenga kia eke ia ki ōna taumata katoa? Kai a ia ngā pūkenga kia tae atu ki ko, ā, Nō reira, kia hāngai rawa atu a ia ki ngā huarahi i rua, ā, ki au nei, ka eke.
We wish Mōrehu all the best in his pursuit of his passion, arā, te mahi whakaheke ngaru. Mōrehu could possibly be one of the first Māori speaking world champion surfers to ever reach this level. Should he succeed, then his Māori people succeed with him. That is why they send him his best wishes and leave these wise words to help support him in his future endeavours. Whāia te tikahurangi ki te tūohu koe me he maunga teitei. Nā mihi nui ki a koe mō rehu. Karawhiua!
Kia mataara tonu te hinengaro.
Kua tae a Mōrehu ki tāwāhi? Ki whea?
Ko tā mātou pātai tuatahi ki a Mōrehu, ko tēnei. Kua tae atu koe ki Ahitereiria? Ae, e rua nga wa i noho matou ki Sydney, um, tino pai nga ngaru. Kua tae a Morehu ki ta wahi?
Ae.
Ki whea?
Ki Ahitereiria.
E whakamārama ana a Mōrehu i te aha? He aha ngā elements e toru i roto i te moko o Mōrehu?
Ko tēnei taku pāpā, ko tēnei taku māmā, and nā rāua ka puta mai ai. Um, uh, ko ēnei ngā ngaru e ngungu ana i te ao i te pō. Uh, and ko ēnei mea nui ngā elements, te ahi, te hau, te wai, me ērā mea.
E whakamārama ana a Mōrehu i te aha?
I tana moko.
He aha ngā elements e toru i roto i te moko o Mōrehu?
He wai, he ahi, he hau.
E tino pīrangi ana a Mōrehu ki te haere ki whea?
Kua tae atu koe ki Hawaii? Ka kare ana. Tino hehe ai. Kia hai? Na te mea i reira nga ngaru pai rawa o te ao, oh ki au nei, um, I just, oh ene tino maha nga tangata kore pai tera ki au, like nga ngaru tino tino rawe.
E tino pīrangi ana a Morehu ki te haere ki whea? Ki Hawaii.
I hoki mai a Jay ki te kainga, ki te aha? Me tae atu, te tangata. Mena he tangata whai ngaru, he tangata whakahekeheke ngaru, me tae atu ki Hawaii. Nā te me, Koira te tihi o te maunga e pā ana ki tērā tū tākaro, tū hākinakina, āe, ko Hawaii te. E ai ki nā kōrero te meka, ā, āe tika ana, i au i reira, i, i pōhēhē au, e tōhunga au ki tērā mahi, engari, ā, i ako tere au i reira, e hara au i te tōhunga ki tā o mahi, ā, nō reira i hoki mai au ki te kāinga ki te ako tonu.
I hoki mai a Jay ki te kainga, ki te aha?
Ki te ako tonu.
Me tae atu a Mōrehu ki Hawaii, kia rongo ai i te aha? Whakaaro māna, āe, me tae atu a Mōrehu ki Hawaii, kia kitea ai, kia rongo ai. Te kaha, te mana a Tangaroa, āe nā te mea he rerekē rawa atu, he rerekē rawa atu. Me tae atu a Mōrehu ki Hawaii, kia rongo ai i te aha?
I te kaha me te mana o Tangaroa.
He taonga te aha? Ki te kore tātou e whakamahi i te taonga, Ka aha? He mahi rawe mō tātou te Māori, he taonga tuku iho i o tātou tīpuna, he taonga mā tātou, mā, mā, mā tātou e whai tonu, e whakamahi tonu tēnei taonga, kia kore e ngaro tēnei taonga o rātou mā, pērā i te reo, Ā, kia kore e ngaro i, i a mātou te Māori.
He taonga te aha?
He taonga te whakaheke ngaru.
Ki te kore tātou e whakamahi i te taonga, ka aha?
Ka ngaro.
Ki te whai tō tātou iwi i te mahi nei, ka aha? He aha te āhua o ngā wai o Tangaroa? Ki te whai anō tō tātou iwi, ā, ka rero, ka piki ki te taumata, pērā i a Morehu. Ānō, ko ngā painga o roto, atu i te whakataetae, he nui hoki, he painga mō te tinana, mutunga kore, Mō ngā wāhanga katoa, mai te makawe ki te maikuku. He aha ngā painga ka puta ki a tātou te iwi Māori me ka kaha whai i tēnei mahi te whakaheke ngaru? Kia ū katoa koe ki roto o Tangaroa, he painga anō hoki, kai a ia te wai whakaora i a koe, I a koe e māuiui ana, kai a ia te wai whakanoa, a nō reira, me haere tātou, me hoki tātou e te iwi Māori ki te moana.
Ki te whai tō tātou iwi i te mahi nei, ka aha?
Ka piki ki te taumata.
He aha te āhua o ngā wai o Tangaroa?
He wai whakaora, he wai whakanoa.